Matthai Thawngṭha dal kul le dal thumnak Phungthiam le Farasi mi hna i ralring hna u. Cun Jesuh nih mizapi hna le a zultu hna kha a thawh hna i, Phungbia cawnpiaktu saya hna hi le Farasi mi hna hi Moses nawlbia hi a sullam cucu a si tiah a titu an si. Cucaah an in chimhmi hna paoh cu nan ngaih le nan zulh a herh. Asinain anmah nawl bel i cawn hlah u, zeicahtiah an chimmi kha an tuah lo. Thil kha ritpi in an tom i mi keng cungah an chuan. Sihmanhsehlaw annih vial nih cun an kutdong par hmanh in an tawng duh lo. Zei paohpaoh kha mihmuh rem lawngin an tuah. An cal i an i khihchihmi cathiang bia khumhnak bawmte khi zeitluk in dah An ngan i an puanki khi zeitluk in dah an fual zoh hna hmanh u. Rawldanghnak hmun ah upatnak hmun i ṭhut kha an duh i pumhnak inn ah ṭhutnak hampiak kha an ngen. Zatlang lam ah mi nih upatnak in upatnak kan pe hna seh ti an kha an duh i Saya saya ti kha an tlaihchan, sihmanhsehlaw nannih cu saya ti kha va duh hlah u, zeicahtiah saya cu pakhat lawng nan ngei i nan dihlak in u le nau nan si. Cun vawlei cungah hin ahohmanh ka Pa ti Va ti hna hlah u, zeicahtiah pa cu pakhat lawnglawng nan ngei i amah cu vancung khua i a ummi a si. Hruaitu ti zong duh hlah u, zeicahtiah Messiah lawnglawng hi nan hruaitu cu a si ko. Nan lak i a ngan bik cu nan sal a si awk a si. Mah le mah Aa ngantermi cu ṭhumh an si lai i mi toiah aa dormi cu mi ngan ah ser an si lai tiah a ti. An depdetnak kha Jesuh nih sual a phawt. Phungbia cawnpiaktu saya hna le Farasi mi hna nan caah ngaihchia a va si dah! Midepde hna, vancung Pennak cu mi kha nan kharkhanh hna, asinain nanmah cu nan lut duh ṭung lo i luh a duhmi zong kha nan awnh fawn ṭung hna lo. Phungbia cawnpiaktu saya hna le Farasi mi hna nan caah ngeihchia a va si dah! Midepde hna, nuhmei kha nan hlen nan hlen hna i an inn kha nan chuh hna. Cun zapi hmuh awkah thla kha sau pipi in nan i camter. Hi caah hin pei nan dantatnak kha a fah chinchin lai cu. Phungbia cawnpiaktu saya hna le Farasi mi hna, nan caah ngaihchia a va si dah! Midepde hna, lung Kheng pakhat umter awkah rili kip kha nan tan i ram kip ah nan kal i lungthleng pakhat nan umter tikah cu pa cu nanmah helfa nan simi a let hnih ah nan canter. Lamhruaitu mitcaw hna nan caah ngeihchia a va si dah! Nan i thawh i mi nih biakinn in chiat A ser ahcun a chiatserhnak nih khan a tlai lo, sihmanhsehlaw biakinn chung i a ummi ti khan chiat a ser ahcun a chiatserhnak nih khan a tlaih tiah nan cawnpiak hna. Mitcaw mihrut hna, a zei cu dah a biapi deuh? Sui cu maw asiloah sui a thiantertu biakinn cu dah? Nan i thawh hoi i mi nih, Biakṭheng in chiat a ser ahcun a chiatsernak nih khan a tlai lo, sihmanhsehlaw biakṭheng cung laksawng khan a ser ahcun a tlaih nan ti. Na mit a va caw hringhran dah! A zei cu dah a biapi deuh? Laksawng cu maw asiloah laksawng a thiantertu biakṭheng cu dah? Cucaah cun mi nih biakṭheng in chiat an ser tikah biakṭheng cu le a cung i a ummi thil vialte i chiat an ser a si. Cun biakinn Inn chiat an ser tikah biakinn cu le a chung i a ummi Pathian inn chiat an ser a si. Cun vancung in chiat an ser tikah Pathian bawi ṭhutdan le a cung i a ṭhumi in chiat an ser a si. Phungbia cawnpiaktu saya hna le Farasi mi hna, nan caah ngaihchia a va si dah! Mi depde hna, Tihangṭamhnak puṭinan te hna, hamhuai te hna, aithing te hna hmanh kha cheuhra ah cheukhat Pathian sinah nan pek, sihmanhsehlaw nawlbia nih biapi taktak a si a timi dinnak le mizangfahnak le zumhtlakmi sinak hna cu zeihmanh ah nan rel ṭung lo. Hi hna hi pei nan tuah awk a si cu, a dang zong kha daithlanh hlei loin Lamhruaitu mitcaw hna fikfa kha kan i din chih sual lai tiah heh tiah nan zet. Asinain kalauk kha nan lemh ṭung. Phungbia cawnpiaktu saya hna le Farasi mi hna nan caah ngaihchia a va si dah! Midepde hna, nan hrai le nan kheng cu a lenglei kha thianghirhir tein nan ṭawl hna. Asinain a chung cu nan firmi thil le mah Karkalak huih lungthin he mi nan va chuhmi hna thil in a khat ṭung. Farasi mi mitcaw hna, hrai chung i a ummi thil cu thenh hmasa hna u law cucun pei a lenglei zong cu a thian ve lai cu. Phungbia cawnpiaktu saya hna le Farasi mi hna, nan caah ngaihchia a va si dah! Midepte hna, sirang aa thuhmi thlan bantuk nan si, lenglei cun Aa dawh ko, sihmanhsehlaw a chung cu mithi ruh le a thumi pei a khat cu. Cu bantuk cu nan si. A lenglei cun miṭha ko nan lo, sihmanhsehlaw nan chung cu lih le sualnak in a khat. Dantatnak hmuh ding a chim. Phungbia cawnpiaktu saya hna le Farasi mi hna nan caah ngeihchia a va si dah! Midepde hna profet kha thlan ṭhaṭha nan serpiak hna i mithiang mi hna lungphun kha nan ṭamh. Cun nan i thawh i, “Kannih cu kan pupa hna chan ah hin rak um u sih law, Annih tuahmi hi cu kan tuah hnga lo i profet hna hi cu kan that hna hnga lo nan ti. Cucaah nanmah hrimhrim hi profet a rak thattu hna tefa nan si kha nan fianter i nan pupa hna nih an rak thawkmi cu lim lawlaw ko u. Rul hna, rul fale hna, zeicahdah hell chung tla ding i biaceihnak cu kan luat kho lai tiah nan i ruah? Hihi kan chimh hna, profet hna le mifim hna le cawnpiaktu hna kha kan pek hna lai. A cheu cu nan rak thah hna lai, a cheu cu vailam ah thir in nan rak khenh chih hna lai. A cheu cu nan pumhnak inn ah fung in nan tuk hna lai i khokhat hnu khokhat nan dawi hna lai. Cucaah a sual lomi vialte hna thahnak ruang i dantatnak kha nan cungah a tla lai. A sual lomi a bel thawk in biakinn le biakṭheng karlak ah nan thahmi Zakariah Berekiah fapa tiang khan hihi kan chimh hna, hi mi vialte hna ruang i dantatnak cu tuchan mi cungah hin a tlung lai. Jesuh nih Jerusalem a dawt. Maw Jerusalem, Jerusalem, profet kha na rak thah hna i nangmah sinah Pathian nih a run thlahmi lamkaltu hna kha lung in na rak den hna. Arpi nih a fale cu a thlatang ah a huh hna bantukin na fale cu voi zeizet dek ka kut in huh ka timh hna i an duh lo. Atu cu na inn cu Kin taktak in a king cang lai. Atu ri hin hmailei ah Bawipa min in a rami cu Pathian nih thluachuah pe ko seh na ti hlan cu na ka hmu hrimhrim ti lai lo, tiah a ti.